איינע פון די דיאלעקטן וואס מען וועט, לאמיר האפן, וועלן זען אין דעם ווערטערבוך איז דאס, ווי דו זאגסט, דאס חסידישע אידיש, וואס איז די לעבעדיגסטע פון די אלע אידישע דיאלעקטן. דיאלעקטן, און וואס ווי דו זאגסט עס איז א מאדנע א מאדנע דיאלעקט וואס איז אין אין אמעריקע איז שטארק אויסגעמישט מיט ענגליש און אין אנדערע לענדער אויסגעמישט מיט אנדערע לאנד שפראכן, אבער פון דעסטוועגן איז פאראן ביי די געוויסע. חסידישע שרייבער און אפילו געוויסע חסידישע פובליקאציע א מין פאזיטיווע צוגאנג צו אידיש ווי א לשון, נישט פשוט ווי א מיטל זיך אפצוזונדערן פון דער ארומיקער וועלט, מיין איך אז עס איז וויכטיג אז מען זאל שטודירן דאס חסידישע אידיש און אויך זיין אין פארבינדונג מיט זיי, ווייל מיר האבן מיט זיי אסאך אלגעמיין מיט זיי.
יא יא יא יא איך איך טראכט אויך אזוי דאס חסידישע אידיש ווערט א יש אויפן ליטערארישן געביט ביסלכווייז ווי אזוי מען רעדט קען איך נישט זאגן ווייל איך קום נישט אין קאנטאקט מיט די סביבות, אבער איך זע אז אין געוויסע פובליקאציעס שרייבט מען א אידיש וואס ס'קלאר אז די וואס טראגן די דאזיגע דעם דאזיגן אפצווייג פון דער אידישער שפראך, די וואס באנוצן אים, ווילן עס מאכן פאר א, נו, פאר א און אויסגעלייטערט און פאר א בעסערן שפראכליכן געצייג ווי ס'איז געווען ביז איצטער. יא יא יא, ס'איז זייער גוט וואס מ'פאראינטערעסירט זיך, ס'איז זייער גוט וואס מ'האלט אן און מ'אנטוויקלט דעם קאנטאקט מיט דעם חסידישן סעקטאר, אונז דא אין פאריז קומט עס אויס אסאך ווייניגער, כאטש אז מען זוכט גוט געפינט מען אין פאריז אוואדי און אוואדי חסידישע סביבות קליינע וואו מען רעדט אמאל א גאנץ געזונטן אידיש, און נישט ווייט פון דאנען אין בעלגיע אין אנטווערפן געפינט מען אן אנדער סארט אידיש, אבער ווידעראמאל יא, עס איז דורכאויס ריכטיג אז מען זאל דעם קאנטאקט זען צו מאכן ענגער און ארייננעמען חסידיש אידיש אין דער פארשונג, אבער איך מיין אז דארטן וועט נויטיג זיין וויסנשאפטליך אנצואווענדן אן אנדער קריטעריע, די אלטע דיאלעקטן דאָס איז געווען אַן אַנטוויקלונג פֿון עטלעכע יאָרהונדערטער, און כאָטש אויף יעדן דיאַלעקט, וועלכן מע זאָל נישט נעמען, יאָ, די אַלע וואַריאַנטן פֿון ליטווישן ייִדיש, פֿון פּוילישן, פֿון גאַליציאַנער, פֿון דרומדיקן, פֿון אוקראַיִנישן ייִדיש, די אַלע דיאַלעקטן און אונטערדיאַלעקטן האָבן אַוודאי אויך זיך אנטוויקלט מיט דער מיטווירקונג פון ארומיגע שפראכן, יא. אבער איך האב דעם רושם אז זייער אנטוויקלונג איז פארט געווען, ווי זאל איך זאגן, ספעציפישער. יעדער איינער פון די דיאלעקטן האט געהאט גענוג צייט זיך אויסצוארבעטן מיט זיך אליין, נישט געקוקט אויף די ארומיגע השפעות, בשעת חסידיש אידיש ארבעט זיך אויס אין א גרעסערער מאס נישט ביי זיך אליין, נאר אין א צו האסטיגן קאנטאקט, קיינער איז נישט שולדיג אין דעם, ס'איז די ווירקליכקייט פונעם לעבן און פון דער שפראך, אבער פאר דער אויסקריסטאליזירונג פון אן אמת'ן אויסגעהאלטענעם דיאלעקט איז די אנטוויקלונג צו האסטיג און דער קאנטאקט צו כאאטיש מיט פארשיידענע שפראכן? דא האט מען געוויזן פארגאנגענע וואך א נייעם ישראלדיקן פילם וואס הייסט פשוט מיט אן א לאטיינישן אויס, עמ. יא. וואס האט צו טון מיט סעקסועלע פראבלעמען אין דער חסידישער סביבה אין בני ברק. אבער דערווייל הערט מען דארטן אידיש, און מען האט דעם רושם אז עברית איז פארט נענטער צו די אלע חסידישע אידיש רעדערס ווי דאס אידיש וואס זיי רעדן, און אז ס'איז געווען א פילם מנשה. האט מען אויך דעם זעלבן רושם, אמת נישט אין ב מ, אין מנשה זענען עס רוב אקטיארן נישט קיין אמת'ע איצטיגע חסידים, אבער נו, געוועזענע חסידים וואס געדענקען זייער שפראך וואלטן אויך געדארפט רעדן עפעס וואס איז ארגאנישער, ספעציפישער, און ס'זאל זיין אביסל ענליכער וואס איינער רעדט און וואס דער צווייטער רעדט. יא, איז דא האבן מיר א מעטאדאלאגישע פראבלעם, חסידיש אידיש דארף מען פארשן צום חסידישן אידיש רעדנדיגן עולם איז גוט און געזונט זיך צו דערנענטערן, און איך בין זיכער אז ס'איז אפילו דא וואס זיך צו לערנען פון אים, און אין דער זעלבער צייט איז עס מעטאדאלאגיש אן אנדער סארט דיאלעקט, מען קען עס נישט אנרופן אזא דיאלעקט ווי אז מען זאגט גאליציאנער אידיש אדער אז מען זאגט ליטוויש אידיש מיט אלע זיינע וואריאנטן און אפצווייגן. ס'איז געווען אינטערעסאנט, מסתמא האסט עס אליין געזען, ישראל'דיגער טעלעוויזיע פראגראם שטיצל. יא אוודאי יא כ'האב עס געקויפט און געזען אלע קאפיטלען. איך בין זעהר עס איז א שאד וואס ס'איז דאס צוויי סעזאנען געווען, ס'איז א שאד וואס ביי דערווייל איז קיין דריטע סעזאן נישט פאראן, איך ווייס נישט פארוואס, אבער ס'איז געווען זעהר אינטערעסאנט די ראלע וואס איריש האט געשפילט אין אט דער סעריע, און אויך געווען אינטערעסאנט וואס פאר א אידיש מען האט גענוצט, ס'איז געווען אביסל א געמיש פון אידישע גערעדט דיאלעקטן און איך האב נישט געקענט כאפן אקארט מיט ווי עס רעדט, ווי אזוי רעדן טאקע די, דאס איז נישט, דאס איז נישט קיין חסידים, דאס זענען וואס מען רופט ליטווישע ארטאדאקסישע אידן וואס ווייזט אויס נוצן אידיש אויך, אבער נישט אין די זעלבע מאס וואס די סאטמארער למשל אין אמעריקע, אבער פון דעסטוועגן איז עס געווען א האב איך גרויס הנאה געהאט צו הערן אידיש פון די מייל אויף פון די פון די ישראלדיגע אקטיארן וואס איינער פון זיי איז גאר פון פון פון פון בבל דער וואס שפילט דעם ברודער פון אנטווערפן
איז גאר א איד פון באגדאד האט זיך אויסגעלערנט אידיש גענוג דאס קענען.
אבער דא דא שטעקט טאקע, איך האב שטארק הנאה געהאט פון דער סעריע, און איך אוודאי בין איך געווען צופרידן פון דער ראלע וואס אידיש שפילט דארטן, כאטש ס'איז דא דא און דארטן אזעלכע חרעין גריבעלעך, ווי ס'האט אמאל זיך אויסגעדרוקט דאקטער ביקל, יא, נישט קיין חרעין גריבעלעך, נאר חרעין גריבעלעך, וואס שאקירן, און נישט ווייל מען האט נישט גענוצט די געהעריגע דעקלינאציע אדער דעם געהעריגן פארטיציפ, איך רעד אינגאנצן נישט וועגן דעם, נאר זאכן וואס זענען וואס קענען נישט זיין אויטענטיש אין א חסידישער סביבה, אומאפהענגיג פון אידיש אדער נישט אידיש. אבער אבער דער פאקט אליין אז דאס זענען נישט קיין אמת'ע חסידים, דאס זענען דאך אקטיארן. אקטיארן וואס האבן געקענט האבן פערזענליך ביאגראפיש מער אדער ווינציגער קאנטאקט מיט דער פרומער יידיש-רעדנדיקער סביבה אין ירושלים, אבער דער דאזיגער קאנטאקט איז לאו דווקא, ס'איז א צופעליגע זאך, און ווי דו זאגסט אליין, טייל פון זיי האבן זיך אויסגעלערנט די שפראך גענוג אויף צו שפילן א ראלע אין א אידישן פילם, אה, די ראלע פון דער אלטער, פון שטיסל'ס אלטער מאמע שפילט, דאכט זיך, ליה קעניג, איז אין איר פאל האט עס גארנישט צו טון מיט ירושלימ'ער אידיש, עס האט צו טון מיט אידיש טעאטער פון אומעטום, און באזונדערס פון רומעניע, איז יא. עס איז מיר איז געווען רירנדיג צו זען די אויטענטישקייט, דאס נישט אננעמען קיין שום נישט באזינגערישן טאן און נישט אפלאכערישן טאן, נאר פרואוון אפשפיגלען א סביבה מיט סימפאטיע און מיט עכטקייט, און דאס מיין איך איז דער כח פון דער סעריע, אבער זי איז נישט קיין עדות פון א אידישן דיאלעקט, ניין, דאס אידיש וואס מען נוצט דארטן איז ווי דו האסט אליין געזאגט א מישמאש און איז נישט פארבונדן מיט דער שפראך פראקטיק פון א חסידישער סביבה. אה, אז איר רעדט אזוי אינטערעסאנטע ווערטער וועגן שטיסל, קענט איר אפשר אביסל קאמענטאר געבן וועגן דעם אידיש אין דעם רעלאטיוו נייעם פילם מנשה? יא,
נו, דארטן איז אויך געווען א גרויס געמיש, און.
איך מוז זיך אריין, איך מוז זאגן אז יצחק'ס פארבינדונג איז נישט בלויז אזוי צו זאגן א קינסטליכע, נאר זיין אייניקל האט געשפילט א וויכטיגע ראלע אין דעם פילם. יא, זייער פיין. מיט דעם ענדיג איך. רעד ווייטער. כ'בין זייער שטאלץ מיט מיין אייניקל, אבער ווען מען רעדט וועגן וואס פאר א אידיש איז פאראן אינעם פילם מנשה איז האבן מיר. מנשה אליין רעדט דאכצעך אידיש, יא, מן הסתם רעדט ער אן עכטן חסידישן דיאלעקט פון ניו יארק, פון ברוקלין. אזוי ווי ער קען עס, און ער קען עס אוודאי ווייל ער איז איינגעווארצלט אין דער דאזיגער סביבה, איז דאס איז זיין אידיש. מיין אייניקל זאל געזונט זיין האט גערעדט דעם כלל אידיש וואס מיר האבן אים אויסגעלערנט, מיר האבן אים נישט אויסגעלערנט פוילישן דיאלעקט, וואס דאס וואלט אפשר געווען אין מיינע מעגליכקייטן אין מיין דערגרייך אבער איך האב עס נישט געטאן און געלערנט אידיש האבן אים דאך די בעיקר נישט איך נאר זיינע עלטערן און זיי רעדן כלל אידיש און דאס קען ער איך בין זייער שטאלץ וואס ער קען עס באמת וואס אלע מיינע אייניקלעך פון מיין זון אליעזר זענען בכח צו רעדן צו פארשטיין צו לייענען און צו שרייבן אויף אידיש דאס און זיי טוען עס נאכדערצו איז עס אוואדי און אוואדי פאר מיר א גרויסער שטאלץ, אבער צום פילם האט עס נישט, אינעם פילם איז דא מנשה'ס אידיש איז איין זאך, מיין אייניקל ראובן'ס אידיש איז גאר א צווייטע זאך, און דאס אידיש פון די פארשידענע אנדערע געשטאלטן אין פילם איז אויך נישט פון איין שטיק און נישט פון איין פאס, ס'איז ס'איז פארשידענע און אפט מאל גאנץ שווער פאר מיר וואס איך בין נאך דערצו אויף דער עלטער אביסל טויבלעך, גאנץ שווער זיך פונאנדער צו קלייבן וואס זיי זאגן דארטן. יא. און אבער נו, דאס ס'איז אינטערעסאנט אבער ווידעראמאל דאס קען נישט זיין דאס חסידישע אידיש. דאס חסידישע אידיש אויב מען וויל עס שטודירן און כ'מיין לעזער וואורקער טוט עס, דארף מען קומען אפט כסדר אין קאנטאקט מיט, נישט מיט קיין אקטיארן, נישט מיט קיין געוועזענע חסידים, נישט מיט קיין יונגלעך וואס האבן זיך אויסגעלערנט כלל אידיש ביי טאטע מאמע, נאר קומען אין קאנטאקט מיט דער געדיכטער מאסע אידיש רעדנדיגע חסידים אין די אלע געגנטן אין ברוקלין און וויליאמסבורג און ניי סקווער אדער ווי זיי הייסן דארטן און זען אויפצוכאפן דאס וואס איז פאראן בשותפות'דיגס אין זייער אידיש און זען ארויסצוקריכן פון דעם נעפל וואס שייך דען